ɔyɛ me enyigye pii dɛ maba nkran maba hɛn ankasa hɛn mp no office cape coast north mp no office a ɔyɛ deputy speaker of parliament uh, honourable ebo batenoduro yɛaba no no soro ha na ɛha yɛ mɔforo mɔba ha na ɔnyɛ agor Eh, me just that time be I and MP was here exercise. Eh, I have free no was here exercise. No. MP pocho where you ma as MP on your body. Yo, me da say. Um, MP na se kire won fanti mu po ne de mbrehye begonyi. Ye shembra. Oni ye edwuma titira ye ye. Nti badi yonu si nche na ibo hu de Edwuma bi so wɔ hɔ a ebotum aboa wo chief executive osiandɛ awo wɔnnkran ha yi sɛ ɔno ɔwɔ dɛ mpontudwuma bi ɔkɔ do na woetu ho anamɔn, wɔakyerɛw ho nkratae ɔdze aba nkran ha na ɔwɔ dɛ bi odzi ekyir ma nkratae no wɔhwɛ na wodzi ho dwuma a, no so dɛ eyɛ mbrahyɛbaguam yi ara itum wɔ do na eyɛ. na bɔ wo chief executive amandzeɛ. O ma m'ayɛ kɔduru yi, wɔse dɛm adze yi sɛ yɛyɛ no dɛm a nkyɛ oye ntsi yɛmfa mfa dɛm kwan yi do. Ntsi no so ka ho. Na mbom nnyɛ dɛ MP no ɔno na mpontu dwuma yɛ n'asɛdze. Ɔyɛ mpɛn pii hɛn mu pii yɛfom yɛdwen dɛ Ɔno na mpontu dwumayɛ no asɛdze no, na mbom ntsi time biara merekasa a mɛsen dɛ ame ɔno eh, Borɔfo kasa mu ɔsɛm yɛ catalyst for development, ɔkyerɛ dɛ mepiapia nyɛma, ewa, nyɛma ankasa na meyɛ mpontu dwuma no, ma mepia ama ma mo dɔm no so woenya ho mfaso. Mpontu dwuma no kɔ do a, ɔyɛ mfaso ma mo dɔm no, na mbom Chief Executive na ɔnye Ministers na adze hɔn na dɛm mpontu dwumasɛm no ɔhyɛ hɔn nsa. Ntsi sɛ yɛreka a, nkyɛ ma mɛka ne yɛn. Mpɔkyɛw eh MP no adwuma no nso so ɛka eh ɔyɛ eh, ayɛ te dɛ wɔsɛ wɔ oversight oversight ɔnye abadze. Hmm. Ɔno nye dɛ um, eh, wɔ amambra mu no anaa hɛn eyi constitution no eh, ɔkyerɛ dɛ yɛwɔ nkorbata ebaasa ɔyɛ eyi executive afan dɛ President na ne asuafo n'asuafo eh there's another way to describe it ɛna mm. yɛwɔ parliament na yɛwɔ wɔn nso a wɔyɛ eh, judges na adze nti ɔyɛ baasa na eh, ɔyɛ president na ne mpanyinfo no sɛ wɔn wɔyɛ nneɛma no a na wɔdze rubu man no a, ɔwɔ dɛ hɛn parliament no mu pii wɔ hɔ a ɔbɛbɛda hɛn enyim ma yɛagye tum ansaana wɔdze ayɛ edwuma. Wɔdze yɛ edwuma so a, ɔwɔ dɛ yɛwɔw do na yɛhwɛ dɛ ayɛmbiara wɔdze ridzi dwuma no dɛ ma ɔfata. Ntsi ɔno yɛ oversight responsibility no. Yɛfa akwan ahorow do pii na yɛdze yɛ dɛm adze no. Bi wɔ hɔ a, yɛbɔkyerɛw. Cushion na yɛdze aka ma bi a suafo a ɔhwɛ adzesua do dɛ MP a ɔwɔ dɛm constituency a ɔsɛ ɔpɛ dɛ obisa wo dɛ dɛm adze yi wɔyɛ no dɛn na besi ndɛ onndur dɛm constituency yi na no so wɔbɛma no mber ma ɔaba na oebeyi ano Ntsi biribi atɔ sin a, yetum yɛdze fa dɛm kwan no do. Bi so wɔ hɔ a, yetum, tse dɛ hɛn sikasɛm no ho nhyehyɛɛ, budget, wɔdze bɔto hɛn enyim a, yedzi ho boobow, ehu a, yebisabisa nsɛm, yɛhwɛ beebi a yefir dɛ esintɔ wɔ bi na yɛakyerɛ adwen. Na dɛm ara na ama ma wobowie no a yɛbɛyɛ mbrɛ dɛ yɛagye budget no ato mu ntsi aba no mfa nyɛ edwuma no na yeetum yɛayɛ ndzɛmba kakra a ɔbɛma adze no ɔtsen. Ntsi ɔno so ka oversight no wogu do wɔreyɛ no so. Biribiara mber da ho ntsi mber bɔso na sɛ biribi wɔ hɔ a hɛn enyiwa nngye ho a yetum Yɛtwe w'adwen Subcommittee of Parliament bi otum frɛ minister bra dɛm adze yi ɔhyem dɛ dɛm dɛm dɛm na nkyɛ ɔwɔ dɛ ɔyɛ na sisiara yehu ma ɔrokɔ ewa anɛɛ dɛ biribi rokɔ do a hɛn enyiwa nngye ho ewa Parliament ne yenyim dɛ aban Ɔno na ɔwɔ dɛ ɔhwɛ na ɔyɛ dɛm ndzɛmba no. Yetum yɛfrɛ aban n'esuafo a wɔhwɛ dɛm dwumadzi no do, yɛnye no dzi nkitaho, na yɛtwe n'adwen begyina do. Yɛwɔ kɔmitii bi a wɔfrɛ no Assurances Committee, nkaa no na nkyɛ mowɔ do. Ɔno de, awo aban no panyin anaa ɔmampanyin anaa biara a ibegyina begua mu aka dɛ dɛm adze yi wɔma hɛn mber dodow dɛm yɛbɛyɛ anaa dɛm adze yi Yegu do a yɛrodwendwen ho ntsi, ɔrennkyɛr yebedzi ho dwuma. Assurances Committee hɔn wɔayɛ kodɛɛ na wɔtsena hɔ na wɔ note ne mber pa mu na wɔafrɛ wo. Awo Minister, yɛkɛkɛr dɛm asɛm yi wɔ dɛm bea yi dɛm da yi, na yɛahwɛ ara yeehu dɛ mber no apa ho nndzi ho dwuma. Dɛn ntsi a? Wɔ nkyerɛmee bi a, nna ɔkyerɛ dɛ yɛreput pressure ama Pro, ɛɛ, ɛɛ, promise wɔ Canada no wɔfa nti mpo wɔfrɛ no bɔhyɛ a ɛrehyɛ no wobɛtumi adzi do. Nti yɛwɔ akwan ahorow pii ngya no a yɛfa do a yɛtum yɛdze yɛ dɛm oversight. Okay.
Ɔyɛ m dɛ ɛbɛka dɛ Fante kasa mu no ankasa mpo nkyerɛkyerɛ no ɔyɛ clearer, clearer than you know, uh, Brɔfo. Brɔfo yɛ sɛ dɛ parliamentarian. Ɔno parliamentarian no ɔno no but Fante kasa no mu ni, ɛsɛ. Mmrahyɛbaguanyi
ne Parliamentarian. Na kyerɛ dɛ wɔn dwuma pɔtsee nye. Pɔtsee nye mmrahyɛ.
Wɔhyɛ mbra. Yɛ dzi yɛn nyinaa yɛakɔ sukuu. MP yɛn ankasa yɛn MP ɔyɛ Honourable Ebo Baten Oduro a ɔsan yɛ Deputy Speaker of Parliament. Wɔakyerɛkyerɛ biribiara mu ama hɛn. Seesei a yɛrekasa yi yɛwɔ ne office wɔ Nkran ha. Parliament House. Yebedzi nkra, na yɛda ase pii nso so dɛ enya aber ama hɛn. W'edwuma dɔɔ sõ, na yefi yefi yefi Central Region, yefi Goiaba ha nkotsee dze ama biribiara it's on hold. Yɛ na sesei epɛ dɛ wo constituents wɔtse ndzɛmba ase ntsi yɛda ase pii. Yɛdze mpaebɔ yɛdze mpaebɔ retsan w'ekyir. Yenyim dɛ sɛ w'edwuma as Deputy Speaker ɔkɔ kan a ɔbɛka hɛn nyina wɔ wɔ wɔ guai eh, nti yɛdze hɛn mpaebɔ bɛtaa w'ekyi na yɛbɛsrɛ so so dɛ ɔyɛ a ebɛ fie a na abogua kɛse menyim if the fancy is right but dɛ ɛbɛ create forum na engage yɛn na nyɛ dɛ yɛbɛbisa dɛ yɛpɛ road yɛpɛ dei but mbra no a wɔhyɛ wɔ parliament ha nso so na yɛn nso so yɛatse ase ama sɛ nso so yɛwɔ adwenkyerɛ bi a